i temo anyira mapat pat gino mo bene pe marac kedi ya ento jami ni weng mo itye timo ne ki ngec mo itye timo ne ki ngec mo iye pien adwogi ka jami weng tye in itye atera pi adwogi ne ka itye atera pi adwogi ne gire ci ayela mo pe ento myero wek inge ni Ka dong ibedo ka mato nyo ibedo ka bango raa i yo acel keken ma naka nyo mwaka dong adek angwen abic mogo apar ka raa ni kongo keken ci ingeyo mo ni raa mukene bene tye pe ngene ba mogo ka itemo bango raa mogo me wot cito ka neno kabedo ni ngat pien aneno ni bene raa bot jo mukene aye dong goyo gi dong ma dong bene pe lare. Jo mukene cito ka neno travelling gi nga gini nyo touring gi nyo timo ngo gini ene dong raa ma dong goyo gi loyo weng dong dong mit dong mit dong gi ma bene dong pe lar i neno ne jo mukene temo dek temo dek restaurant gi temo dek kabede mapat pat En dong raa ma dong goyo gi loyo weng. Jo mukene camo dek ma tye healthy ma bor botgi nga nga gini camo dek kit ma daktar wacogi kwede. En oraa gi eno. Ginongo ka icamo gin ma daktar owacci ni icam nyo kit ma kiwacci ni icam kwede, raa eno. Onyo In dong iyito iya? Kong icit yung kwany palagi kwica kong icit iyit iya kong. Pe ingeyo ni mogo nongo orani dong tye kenyo? Onyo kong icit kong ka temo pati mogo calo pati me bulo ringo gi pati mogo me tedo tedo gi pati mogo macalo involving tuko odilo gi pati mogo macalo maybe pyem myel Adada tem kong jami mukene ni pe awaci ma in itimone ni pe raa ko. Mogo gire nongo bene raa ki tung bot jo madwong ento itemo dong adi kede in icako mere kongo ci dong iwacci en gina dong inongo dong yomo cwinyi dong loyo eno gin mo pe ma dong yomo cwinyi dong loyo kong. An atye ka temo mero ni ka ngeta tamo ni pe ki option ka inongo calo in aye in pe ki option in reo ni weng dong en gin ma dong yomo cwinyi en aye dong ngo en aye dong kongo kongo ki ngo ci nongo omyero inge ni irar dwong ata. Raa adwong ata. Pe ngene, mogo nongo igwar agwar mo i moni ento pud peya itemo aye onyo gwoki inongo calo pe mit. Kono item kong wek inge ni mitte pien ba jami pol jami pol ka inen jo mukene kong jo mukene en aye wan oa mogo ki kit gungulu pa dee, agagu

Jo okene megi eno kit ma mogo dong ka ilibbe kicel mo ka icito kong wot ka limo beri mo nyo laremi mo yung Kampala jo okene megi ti dege and jo okene megi ti private jet pe dong dege keken degegi ni ma ipango dege acel loyo loyo megi keni icito me acita ka nya cwinyi mito jo okene raa gi eno pe ni in pe imito gino mogo nongo kero pe apeya mogo bed ni imare adada inongo ni pe iromo ento an atye ka mito kwero lok moni ni pe iromo ni gin mogo pe i lobo ni ma in pe iromo ya itimo jami ni weng an nongo calo jalo ne me to temo ne me to ka temo timo gin ma nongo cwinyi tye ka cwale iye pien ka dong ijalo ci dong nyuto ni ngo Kaka mo keken ma ogwar ki tung bote dong obi jalo pien in aye omyero iwac ki dano ni atute ongaya angaya ento pe dong ijalo jami oweng kito itye ka neno. Gin atye ka temo wacone en aye ni mato kongo, mato taa, cwako odilo, bedo mot. temo jami jalo tute i yo mo keken anongo calo pe rac ento kita ma myero itim kwede en aye en aye dong that is what matters kita in itimo ki jami moni kwede pien ba gin ma weko aloko kiti acito i otel obwolo lasudu weko jal bino rwate kong i otel-li. Macito ci a jalo i lak kara ber wot ber ojore wanga olugge alugga mo pe angeyo wa dek ma myero alwong kong dek dwong ata dek gin ma acamo alwong gin ma angeyo pien ni dong amito en ento alworo like awai nyenika olwonga kany wang aryo ci dong pe awano. eh? gin otime ena ni wacito wanongo ni menu menu ka joni gungo otime ya kungo ku wacito ocona i kungo pero an dong awaci dong bikelo menu ca yero to cimone acima yot la wacone a lamego wai menu wa pud ko ngo ngo ngo ko tye iye kenyo leb mogo i bang niang wa i kalum ci aneno ni jo mukene tye ka camo kita ma gwok aromo marone ni eh? Temo dek cam moko ka mogo ma ngwece kur ka mamit ka ma ilingo alinga mot ci ojolo aweko wan wayam ata me raa tye i kongo keken kongo kara kur kongo obedo part of raa kara kadi tidi mo bene kara dok aneno ni wa ludyere ni bene kara pe dok gimato kwena level kara wan gang kuca ulu ci Restaurant experience enu time yam con, time con. Hmm? Oweka wa eko, an be yabo cam ko dong kanya do dongo, kanya lworo gini kiken. En gin okonyo kora eno, ka neno ni lworo ni omedde mera, ee, ka ni pange wa, lwongo cai gwoko. But message tye mera ni, adada ene ni ka in de iwaci in dong labang raa ki kome ba, Kong dong itute ni tem raa o gin ma dong giromo bedo raa o ka giwaci boat cruise mo tye citi ka giwaci travelling tour mo tye citi tem ka giwaci eh, dancing competition mo pe ngene ya gini weng mit in gwok pi itemo aye An bene atye ajo ni wan ma gang ngene ni kong watemo jami ni oweny mono pien lok ada pe waco ni lok ada pe adwogi ka jami macalo ma tek teke ma watiyo kwede ni adwogi ne tek tek mo an atye i ot yat aneno jami ni ci awaco jo ni Ngo moka ma wan pe waneno kany? Gin maber bene ki jamini iromo pud timone iromo ywano wa kokain pud pe romo neki ento dong ento dong pe dong kore kore tye ma weng larema larema kikome larema kikome kwone oreny may soul rest in peace kwone oreny pe gin aye wawaco nyeni jwi wa ijalo wan weng wumato kongo ento tek jalo in iye imato gin ikato. Itye ka mato gin-ni dong kato imyero imat kongo matek imyero imed itye ka mato kongo itye ka mato jai itye ka ywano woko gin-ni umi imiti imer calo ngo? Mero imyero dong imer wa wek dong pe nico lok arwenyo laremani ocwero cwinya ma pe lara wa joni gin-ni dong gin na jokke ento dong pe olare. Ni mar omaro kongo extent ma omaro kongo extent ma pe romo wa cam dong pien kongo keken icito aye tutwale lok ada dek pe dugo mit ibido dek mo matitidi gire wa ida iyengo pien kongo keken aye dong tye system ci awaco joni raa mukene bene tye raa pe dong obedo cere myel everyday keken. I gang dong icito en i gin acel-li pingo pe ka item mukene anga wa ni raa dong otum oo kong raa bene tum dano dong ocito ka kwore ki i wi got ki lakodi gituk moni ni pe ngeyo ni mogo dong obedo imaro ki gin bene mogo dong ilworo nono ka ici imaro kong cup apar eno ni dong tutwal ti cito nongo aliwa ka dong wel kanya wel aye nongo ti cito ali pyerangwen pyerangwen kong cup apar Donyo i ot myel, donyo i show mo keken alip apar ka idonyo bene myero wi ilok gin mo iye kono ibed lamarne ci lyel adi ma idye balone cit ka idye bedo inge kana ki lewa cwec kana kur os ki lewa cwec kong kilwongo ni ngo kinaga cit ibed bedo kong inge kinaga kong cit ka luremi omak cwec inge kinaga enoni bene rac cit ipyem ngwec ki mutoka matino tino kwica Enoni bene araa, ka icito iter miyo pe ngene mogo ni imaro gini loyo wa gin ma itiyo kwede ni. Message mene tye ni kong item gin tem raa mukene kong nyo ka dong inongo calo dong pe imaro pe dong iweko kong tuma dong kong a ki gang dong ibimat kong dong gwok yub a ki gang cit imat kong abroad cit imat kong i Sudan pe dong pien olo to en aye tye ka wot mogo irwatte ki ngato mo ma Wacci ber nyo raca gino moni weko dok pe ibitimo tutwal pien ba gin-ni kany aracce ka dong idonyo i o i matutut tekteko mo libbi celicel libbi celicel cit wunu i lureme wunam anama pe dong icit ni igo wa bajet kit ma myero iwang kwede ku cit ki luremi en na weko gin-ni mitte nongo wuti boko lok wuti nyero wuti ngo jami nongo jami weng woto ngo woto maber ento in dong imyero dong eh ojara ka dong rani wot dong awota ni imyero dong ilake i wi lobo weng cene ne inongo iweng Dok adwong malac dok an mere abino kany me waco ni watemu kong jami weng angeyo ni cente peke ento amyero bajet ma titino pe ni dong ka iwaco ni kitem jami weng ci myero icit idege it no kong wacako ki i Uganda wa ni kany kong ilak alaka kong ci ibin ka mo ma pe i oo iye cet gulu ki nga gini eno bene raa ci bank raa kong dong moo ba nyi keco cit icam kadi i boma. kadi muranga kadi pii kadi coda kadi cwinyi mito cito imadh i boma wek awac ni jo ma bedo kwija ni baa joni jone pat pat ki moni tye keco ka imito mato kong twongo ci imar i boma wele rac pe bimaro madwong keco keco wa i ot ma ka imito wilo cim weko ci awil i Kampala it bar cit bed dong mot ito muke kikweli weko uru tur experience moni nongo inongo ni acito aneno gin na kuman onyo ka ice weko an dong tin ma amito cami weko aca cam wa yung luzira i teng pii aka aca anen kong gin ma jwi pa timo tim jami ma kong dong pe itimo ni yam kong last but not least message na tye ni tim raa ni kong dong i the next level. Ka jwi maro kongo ki i boma kong nongo iyit bac kong icel imat tung kong ki ki pe amito ikwora wa i Cerena pien mar aye wamaro lwak wamaro lwoko jamio kunu ento message eno raa dwong ata watemu gi weny ma litino ma litino nyo kadi ka watimo gino ma pe dok watimo wa i labyel kwene An ka atye atem kong dok amyero atye atem kwang kong i lake Victoria aa lake Victoria kwang omyero atye atem kwang ki swimming pool pa lulonyo mo eka welle aye aiyaiya wanen wunu